Fankong theihtleinung kut kan tlaih hna. Tuchun cu Facebook hmanning kan cawng hna lai. Facebook hmanning kan cawng lai ti tikah hin Facebook hi kan hman thiam dih, kan tawng thiam dih men ko lai nain a chungah a ummi setting pai tete hi zapi nih kan thiam deuh lomi, zapi nih kan tawngh bal lo deuhmi tete kha tuchun ah zoh hna usih tiah kan sawm hna. Hi ka video na zoh hlan te hin zaangfahnak ting ka Facebook page simi phone kong thei tle te like silo sile follow te ka hmeh piak ve ulaw cun ka YouTube page simi Cithial Technology zong hi subscribe la pawng i darkhing cuang mi te kha hmeh piak chih dingin kan sawm hna si ahcun kan zoh hna lai Facebook cu ho paoh nih kan neih lai tiah ka ruah cucacun Facebook kha khatnak cem ah na van on piak lai Le pakhatnak cem ah kan ṭuan dingmi cu Your Charm on Facebook ti si. Nikhat ah Facebook caan pek zeizat dah na hman timi kha Facebook nih kan chinchiah piak lomi cu kan theih khawhnak ding ah khi ka i uh, setting green thum te ring de khi kan kal piak lai. Cu hnu ah tanglei na ṭum lai i Setting and privacy timi ti hi kan hmehpiak ṭhan lai. Tun hnuai ka in um ko hi Your Time on Facebook timi ti kan van hmeh lai. Oh, ka hin a hung chuang cang. Atu chun hi zarhpini si ca as na pia atu chun i Facebook kan hman chan hi mini somli mini somli kan hman cang ni zan ta hi te zartani ta hi kan zoh si ahcun nazi pathum le minute pakua cun nithum ni ta hi te kan zoh si ahcun nazi pathum le minute sawmli thum hi tihin Facebook nih kan hmanmi ning tete kha an kan chinchiah piak le nikhat ah zeitindah ka hman ti kha zoh khawh a si. Cun hika tanglei ahhin a tangcem ahhin Aw hika zan ti i Saturday Time Remember timi ti hi Facebook kan hmen mi hi nikhat ah cuzat lawng hmang ning timi kan tat chiahnak si. Tahchunnak kan van zoh kan van hmet tuah lai. Hika zawn hin zero hour zero minute um leng tahchun na ah Facebook hi nikhat ah nazi pakhat bak lawng hmang ning ting tu sia chun hika na van thawn piak lai i one hour a minute cha zero na chia sia chun hikan Set Remainder timi ti na hmeh si ahcun Facebook na on in naazi pakhat tlin bak ah amah tein line na, line na hmanmi kha i offline Facebook na hmang kho tiah lo cu nuah khan aa, thar in on ṭhan hman khawh si. Kan tat chiah duh lo si cun 0 ve chiah in ka takhan chiah khawh si. A pahnih na zei dah si rih lai kan ti si ahcun tahchunnak hika ah hin Facebook an van post mi kha An neng tukmi pa, an neng tukmi nu khi si hnga a catial rel na duh la lo. Sinain friend ngaingai an friend bantuk kha na duh lo. Cu tik ah zin thlik an phiat lai kan ti sia cun hika hi a van post tu hi Facebook ni ping ah kha kem mia wei phi sin ya timi te hi. Hmuh ti lo kan duh sia cun ni sawm thum chung an post mi hmuh ti lo zoh khawh si maw cu hika rin thum te ring mi te hi kan hmeh lai i hika zawn i a tlang thum na um mi snob blade for 30 day timi te hi hi te hi kan hmeh piak si si acun kan van hmeh si cun kha khan a tlau tin tu si cun hi a neitu pa i a catial mi kha ni som thum chung na facebook phoya hung chuang pia lo ni som thum hun tlin hnu ah khan hong chuak ṭhan ti lai tuah na duh lo si cun an du timi ti kan hmeh ṭhan si cun khakha hong chuak ṭhan pathumnak ah zeidah chim ri kan duh si cun hikan facebook an van photmi kan zoh le ca te hna van ṭial tampi kan van zoh thluahmah si si cun hika chun kan simor tin ti kan van hmeh si cun a kan a ca tampi hong lang le kha ca tampi hong lang hi ti van thawn thluahmah hin a tanglei van kalnak ding khan hna hnawk tuk la ca kha i lim ṭhan seh ti kan duh sia cun hika zawn i a lawnnak te pakhat khat zawn ah khan na hme ṭhan sia cun a a ca te kha amah ning ke um ṭhan na hme sin a za tein lang na hme sia cun a kir ṭhan ma kha te kha pathumnak ah zoh hna usih ti ka duhmi si ka vial kha tu chun kan cawnnak si rih se law a zohtu nan zate cungah lunglawmnak tampi ka nei